Xeto û remo terapiya rojê Li dêrika çiyayê ma zî bi navê xeto û remo du bira hebûn. Xeto û remo wekî mirovên herî dîn ên navçeyê dihatin dîtin û naskirin. Tenê pirsgirêkek wan hebû, qet nikaribûn giran bin. Her tim baweyekî dibûn pêkenokin ser zeymarê navçeyê. Ji ber ku şênî navçeyê bi wî çavî li wan dinihêrin û digotin, Dîn in, aqil berredan e, guneh in, dev ji wan berdin. Bêguman pîlîstokên kenê me ne. Sibehekî Xeto ji mal derket û xwest li meydana navçeyê ji Remo re bê rûqalî hev. Xeto dizanîbû Remo hevalê wî yê herî dilsoz û nêz bû. Lê kesekî ev hevaltî û biratiya wan nedidît. Dema li meydana navçeyê Xeto nîzîkê Remo bû, kenekî nepen li rûyê wî xwe da dir. Xeto bi çilûskek ku di çavên xwe de veda got, Remo, fikrek mezin ji bo te bi min re heye. Fikreke çawa? Remo bi baldarî got, Bifikire! Got Xeto, Ez ê her sibe şiyar bibim, hilkişim serê girê navçeyê û ji wir biqîrim. bêjim, îro jî her tişt baş e, her tişt xweş e û di ca heramiyan im. Remo matmayî li xeto nêrî û got, Ev tê çi wateyê ku tu yê her sibê ji xew şiyar bibî û biqîrî ku her tişt baş be. Çima? Mesele ji xwe ev e. Xeto got û serê xwe hejand, Ger ez her sibe bi vî rengî biqîrim, dê her kes bawer bike ku wê rojê ew ê xweş bin û sixefên min wê ji wan re asayî bên. Tu çi dibêjî Remo, tu yê bi min re bî. Remo fêm nekir ku Xeto çi difikire, lê ji ber ku ji dinya wî ya pir nêz Xeto heval û birayê wî bû, nexwest wî bişikîne û gotina wî qebûl kir. Baş e, xeto lê tê hema biqîrî. Ma bi qîrînê roja her kesî wê xweş bibe? Belê, xeto got, her sibe ez ê derkevim ciyê herî bilind û biqîrim. Paşê hemû şîniyên navçeyê wê li min guhdar bikin û qebûl bikin. Ger ez têra xwe bi dilekî dilşewat biqêrim û bibêjim, Xweda mezin e, îro her tişt baş e, her tişt xweş e û di ca heremiyan im. Mirov wê bawer bikin ku rojek xweş li pêşiya wan e xwe li jiyanê bigirin û her kes dê nebe xwedî ramanên xirab. Ji ber vê yekê gelo ew ê ev gav bibe destpêka gava rastîn ya terapiya rojê. Erê xeto bi dilekî bi xwe ne bi wer bê jî got û domand, Lê ji bîr neke Remo, tenê ez dikarim bi vê terapiyê dest bi jiyana rojeya nû bikim. Ji ber ku kes nikare wekî min bi heyecan tev bigere û wê bibe destpikek nû. Bû roja din, xeto serê sibê ji xew şiyar bû û hilkişiya serê girê herî bilind ê navçeyê. Remo bi fikar li pey xeto ket. Dema ku xeto gihîşt cihê herî bilind, bêhneke kûr kişand û bi qîr got, Îge, îge, îge! Xweda mezin e, îro her tişt baş e, her tişt xweş e û di ca heramiyan im. Hemû ajelên navçeyê di carekê de matmayman. Mirîşk bi qêrin beziyan derve, dewaran bi orên berê xwedan girê navçeyê. Û şînî navçeyê tevan bi hev re guhên xwe dan girê dengê Xetolê Olandê da. Ya herî balkêş ew bû ku şînî navçeyê dema qêrîna Xeto a ecêb bihîstin, yekser car pêşî hemûyan serê xwe ji pencereyên xwe derxistin û li deng guh pêlandin. Xeto bi coşek wisa qêriya ku Her tişt li gor xweşiya wî bi rê ve çibû. Şîniyên navçeyê bi awayekî dest bi gotinên xeto ku guhên wan de bibû guhar. Xweda mezin e, got jinikekî ku cilê şûştinê di dest wê de li ser telan dadiliqand. Îro her tişt baş e. Got zarokekî dema ku li dora diya xwe baz da bi yariyan. Her tişt xweş e. Got extiyarekî ku bi kenekî stûr hîdî hîdî dimeşiya. Ca heramiya jî kîj çû. Gotin çend kesên li hev kom bibûn û roja nû bi werqilan dipîvandin. Îge got, Remo matmayî ma bû ku xeto bandoreke çiqas mezin li navçeyê ava kiriye. Wê gavê xemgîniyek di çavên xeto de dît û got, Di bingeha her tiştî de rastiyek mezin heye ne wer. Xeto keniye û serê xwe hejand. Remo, ne ji ber ku her tişt bi rastî pir xweş e. Lê rêvebirina mirovan bi vî rengî nehêsane û belkî wiha ez ê wan bi van bişirînan bi rêve bibim. Ramo hewldana xetoa neasayî ku bi terapiya vê sibehê dît şûnde hinekî din jî kûr fikirî. Piştê demekî xeto ev karê xwe ji kir asayî û li jiyana navçeyê zêde kir. Şînî navçeyê her sibe bi gotina xeto ku dibihîstin ji xew radibûn û digotin, Îge, îge, îge. Ji wê rojê şûn de ev gotin bi awayekî nepen dihat bihîstin. Bi rengekî din dest bi jiyanê xwe ya asayî dikirin û her tişt bi hêsantir dimeşiya. Xeto tenê bi heneka xwe bibû ku rihê mirovan wiha sivik bike an na. Qadirek şûnda vê eleqeya xeto ew qas zêde bû ku şêniyên navçeyê her serê sibê li benda qirîna xeto bûn û her wiha her roj bi îgeyê dixwestin dest bi jiyanê bikin. Hêdî hêdî ji navçeyê ber bi navendê û dawiyê li tevahiya welêt Îgeya Xeto bû terapiya rojê. Xeto û Remo ev dîtin dil aram bûn û hîn bêhtir bi kêfxweşî tevlê jiyanê bûn. Heta ku Xeto û Remo li rûqalê jiyanê bûn û piştî ku ji rûqalê jiyanê veqetiyan jî bi destpêka jiyana rojaneya welêt re